va ku vuya hala kaya wena ka three na kaya vana va ta kula va nga tivi papa vona nsimu leti a ti nga ti nga va na ndhuma swinene nkarhi wa tona vakheti hayi vakheti a se swi vona mina leswiwani siku la ku sungula ma mina matihlo va ku va nyumisi ka three na vuya la kaya va nyumisa wena nkarhi wa mina kha ni veka kahle laha ka va khumembirhi tiprese Eh, kongoma kahle ka wara leyi ya khume mbirhi kwala ka vala fm xitichi xa wena se swi rhandza ni ri 94.5 megahertz kona ni khoma kona two ri kwena kwela nga kona eh loko mi ri kona la tsungeni wa malwandle a nghena kahle ka www dot vala fm dot co dot za hi koma kota ku va mi ni khoma kona mina hinkwasiphi vakiti eka veke wena ku ta marungula lama nga kona lawani ka whatsapp number ya hina 0835866666 va ku happy blessed birthday to myself i maloko ri yena alata rifuwo eh khosweni ya la ka ximxweni khesa swinene la ka ximxweni la va mandla ni velela mina um va ku swin'we mhaxi ri kona la rodays mana kona ri yena moses um eh, xipapani la rodays khesa swinene kwala rodays ni ri hlayisekana vikise bya n'wina bya ximisele henhla vakete wa mi rhandza ni ku wa simbi mi rhandza swinene kambe ke basopani ni nga kwala ni nga ta mi gandza mina kha ri ku hayi hlayisekani vanhu va ka yena kwakwa ku limiwa kona pela swi ka ri fitekana na swi tisa kahle swa ku no um le ka lockdown leyi ka rin'wana vanhu van'wana swi heta ku swi va tikisela um van'wana hi tolovelanga ku va hi tshama ndhawu yin'we kambe ke um a hi ringeteni ku va hi landzela milawu um ku va hi kota ku va hi papalata xitsongwatsongwana lexiwani ta vona swilo swa famba ndlela kahle kona mina ka nongonoko nkhula yeru ekwala ka bala fame khari ku heyi ni le ka awara ya ku hetelela ta va ka ri huma va ta va ri kona malume efraim makhomole va ta kahle na nongonoko african connection pela eka punto tanihi lowu swi ta va kha swi endleka swilo swi kahle awara leya khoma mbirhi loko mina ta va ni longele swin'wana swa mina ni huma ni ku nyamalala kambe sweswi a yi mahlweni endla pongo ya radio mina wena kwala ka mala fema ni ri hi endla swilo swa endleko hi lama n'wana marungula lava ku heyi i langutani kwala botsoleni hi le ku tiphineni um eh, hi tinsimu ta xitsonga ni khensa swinene kwala botsoleni ba mandla ni velele mo hi twa ku mi ri yini la botsoleni Ay, ay, ano ko natabata kay voice? Kesa swinene kwala Botsaleni va mandla ni vuyelela pela va rhumela straight hi voice uh, not eh va hlamusela ku bele ku bele ku thineni swinene vonanga eh bya mina lawani phela mm la ka vala fam eh va ku loko se swi ta ka mhaka ta hloko mhaka ya hina lava ku hi swiambalo swo hlawuleka swa ndhavuko eka mina i xibelana na tinjhovo mali ku ri na Colbert Sithole va ku hi mina ni ri kwala ekaya la ka Phaphazela la Gandlanane va ku hlayisekani ni khensile na mina ni khensile ni ba mandla ni velela xem khensa mina. khesa mina kwasimbi vakuvuya la kawe ka traina risimu ra kahle ri tala mavoko ra yena simon eh, mathebula kambe ke a yi ri mahlweni ka rimika byin'wana bya vunanga bya kahle um lebyi ni tshemba kahle ku hayi no swi ndleki byi nga mi khomi kahle a swi endleki um byi nga endli swona phela ba tetiya um ta xikhalenyana coz nongonoko i nkula yerhu i kwala ka Mala F_M phela hlahla i khomela ni ku same hi mina ni kona la ka xivondzo kumbe tiphina swin'we mina wena lerin'wana risimu ri ta lama ni nga ri yena um va Mantanatwa Brothers um va ta kahle va ku heyi mi ta ni ehleketa mina kwala ka Mala F_M ninety four point five mega hertz kona ni yingisela kona two ri kwini a ku ku la nga kona ta va kha ni ya teka tleku ta mina mina loko se ti ku